Azul fell-awen, mṛeḥba yes-wen. Ass-agi ad neɛreḍ ad nefreq awen a Sidi Ṛebbi d imaṭa ixef ussetta taẓallit-nni n Lmasiḥ, Ababat-nneɣ yellan d igenwan. Ihi ad nṛuḥ srid ɣer Linǧil n Maṭa ixef ussetta. Taseddart tis tesɛa ama telṭac, amin? Aten wamek i ilaq ad ẓẓallen Ababat-nneɣ yellan deg igenwan, ad yettuqeddes yisem-ik, ad tas-d tgelda-k, ad yeḍru lebɣi-k di lqaɛa akken yeḍra deg igenwan, fek-aɣ kullas tamɛict-nneɣ. Semḥeɣ ddnubat-nneɣ akken i nsemmeḥ i widak i ɣ-iḍelmen. Sebɛed fell-aɣ ajerreb, sellek-aɣ si tḥila n cciṭan, axaṭer ɣur-k i tella tgeldit, tazmert, tamannagt i dayem. Amin. Ad nwali. Awal-agi ad yettuqeddes, lmeɛna-s ad terreḍ taɣawsa zeddiget, neɣ ad tekkseḍ taɣawsa seg tawanant, l'environnement, le muḥiṭ, yettwageddsen, qui est profane, neɣ ad tesbeɛdeḍ taɣawsa ɣef umkan amerku. Ayen yessewhamen, ad yettwaqdes yisem n Ṛebbi. Neẓra belli tezdeg, leqdasa, d anamaz, c'est un attribut, d ṣṣifa mumayeza n Sidi Ṛebbi. Awal iqedsen ismeslay-d ɣef yiwen n Ṛebbi d amqeddes. Ma yella ad nɣer awal n Sidi Ṛebbi, awal n Sidi Ṛebbi ihder-aɣ-d meṛṛa ɣef leqdasa n Sidi Ṛebbi. Ma yella Ṛebbi d amqeddes, ihi acuɣer ad nẓal iwakken ad ittuqeddes yisem-is? Acuɣer? Nekni lmumnin, lmumnin merra ɛeqlen leqdasa n Sidi Ṛebbi. Lmumnin merra ẓran belli Sidi Ṛebbi d amqeddes, d azedgan. D Ṛṛuḥ iqedsen i ɣ-d-isbegnen tidet-agi. Meɛna at ddunit yettidiren di ṭṭlam. Widak yellan beɛden ɣef Sidi Rebbi, ur ẓrin ara, ur ɛqilen ara belli Rebbi d amqeddes. S tẓallit-agi, nessutur i Rebbi i wakken ad d-isebgen i ddunit merra d acu i yella, ad d-isebgen tazmert-is gar-asen, i wakken ddunit merra ad ɛeqlen belli d Ṛebbi d amqeddes, d Ṛebbi n tidet. Di Lɛahed Aqdim, yiwet n tsaɣurt yettemcabin ɣer tẓallit-nni Ababat-nneɣ yellan d igenwan. Yiwet n tsaɣurt, une déclaration, ttesriḥ, yettcabin aṭas ɣer tẓallit-nni, anda Ṛebbi i d-yenna, Imiren ad ẓren belli d nekk i d Ameɣlal. Ad sbeggneɣ isem-iw amqeddes di tlemmast n ugdud-iw Israyil. Taẓallit-nni n Mata ixef wis setta, d yiwet n ṭṭlaba ɣer tama n Rebbi, i wakken ad d-isebgen tamanagt-is, u ad d-isebgen leqdasa-ines akked ṭṭbiɛa-ines yellan mačči n ddunit. Meɛna amek i tezmer ad teḍru-d yiwet temkeccemt am ta, une intervention pareille? Amek taẓallit-agi ad tt-skemmem, se concrétiser? Amek ara d-yeḍru waya? Isteqsiyen-agi merra ttawint-aɣ ɣer tamlilt n umasiḥi, le rôle du chrétien. Ma yella Rebbi i aɣ-d-yerra ɣef tẓallit-agi, s yisem-a ara d-isebgen leqdasa-nnes. Ulac tamamakt niḍen, il n'y a pas une autre façon, s wayes ara d-isebgen Sidi Ṛebbi leqdasa-nnes dagi di lqaɛa. Amin. Di tektabt n Hiziqyal, Ezekiel, ixef setta u tlatin, Ezekiel chapitre 36, Tittemcabin ɣer aẓalit-nni a baba-tneɣ yellan deg-nwen. Rnuḥ ad t-id-nɣer, ad t-naf di Hiziqyal, ixef setta u tlatin, taṣeddart tlata u ɛecrin. Taṣeddart-agi teqqar-d: Ad d-sbeggneɣ leqdasa n yisem-iw ameqqran i deg d-tensen gar leǧnas, i as-d-tensen gar-asen, dɣa leǧnas ad ẓren belli d nekk i d Ameɣlal. I d-yenna Ssid Ameɣlal, Mi ara d-sbeggneɣ leqdasa-w gar-awen, zdat n wallen-nsen. Amin. Tazeddart-agi teqqar-d, Ad d-sbegneɣ leqdasa n yisem-iw ameqqran, i d-tessem gar leǧnas, i d-tessem gar-asen, i d-tessem lmeɛna-s yumsen, yemmuɛefnen. Yenǧes. Nesmuḥfen isem n Sidi Ṛebbi mi akken nella nebɛed fell-as ur t-nessin ara. Nesmuḥfen isem n Sidi Ṛebbi mi akken nettidir di ddnub. Ṛebbi yenna-d, Asmi ara d-sbegneɣ leqdasa n yisem-iw ameqqran i tesmuḥfnem gar leǧnas, dɣa leǧnas ad ẓren belli d nekk i d Ameɣlal. S kunwi i yesmuɛfenen isem-iw, s kunwi i yesneǧsen isem-iw, s kunwi i yesmuɛfenen isem-iw, s kunwi ara d-sbegneɣ leqdasa n yisem-iw gar-asen, zdat wallen-nsen. Ihi Sidi Ṛebbi a ɣ-yeqqar, D kunwi i d-xtareɣ. Kunwi i yellan tesmuɛfenem isem-iw, ass-agi ad ken-sxedmeɣ, i wakken ad sbegneɣ leqdasa-inu gar leǧnas merra. Sidi Rebbi ad iyi-yesseqdec, ad k-yesseqdec kečč, ad kem-yesseqdec kemmini, s yissi, s yisem, S nekkni, d nekkni ara yesseqdec Sidi Ṛebbi i wakken ad d-isefgen leqdasa-ines gar yimdanen. Sidi Ṛebbi isawel-d i widak-nni yesmuḥeflen isem-is i wakken ad d-isefgen tamannagt-is, leqdasa-ines di ddunit-agi. Amin. Mi akken ad d-nebder taẓallit-agi a baba-tneɣ yellan deg igenwan, isem-ik ad ittuqeddes, Rebbi ad ifhem belli neqbel ad nili d taɣawsa gar ifassen-is, i wakken ad d-isebgen i ddunit merra belli d Rebbi i yella, d netta i ixelqen igenwan d lqaɛa, netta i yellan d amqeddes s yis-i, s yis-k. Amin. Asteqsi, Amek ara yexdem Ṛebbi i wakken ad d-isebgen annect-a? Amek ara d-yeḍru waya? Anuḥ ɣer tektabt n Iziqyal, ixef setta u tlatin, taseddart ṛebɛa u ɛecrin ama setta u ɛecrin, Ezechiel chapitre trente-six, versets vingt-quatre à vingt-six. ad nruḥ ad t-id-nɣer tiseddarin-agi qarrent-d ad ken-id-kkseɣ si gar leǧnas ad ken-d-jemɛeɣ si tmura merra imiren ad ken-id-rreɣ ɣer tmurt-nwen ad ken-srucceɣ s waman zeddigen dɣa ad teṣfum ad ken-ssizdigeɣ s lneǧsat-nwen merra. Ad ken-ssizdigeɣ s lmeṣnuɛat-nwen merra ifuḥen, ad wen-fkeɣ ul ajdid, yerna ad rreɣ deg-wen rruḥ ajdid. Ad wen-d-kkseɣ ul n weẓru, imiren ad wen-rreɣ ul n weksum. Amin. Di tazwara, Ṛebbi ad d-ikkes agdud iẓrayili si gar leǧnas. D timezwarut. Ad ten-id-ijmeɛ si tmura meṛṛa, imiren ad ten-id-yerr ɣer tmurt-nsen. Tis snat, Ṛebbi ad ibeddel ul n ugdud-is, ad s-imudd ul ajdid. Akk d rruḥ ajdid. Ass-a daɣen Rebbi ad ixdem kifkif ikudneɣ, a ɣ-d-ikkes si ddunit, a ɣ-yemmud ul ajdid, a d-yerr rruḥ-is deg-neɣ, a ɣ-yefk rruḥ ajdid. A ɣ-d-ikkes si ddunit, lmeɛna-s mačči ur nettili ara. deg yimdanen n ddunit, neɣ ur nettmeslay ara, neɣ ur nettɣama ara yid-sen, meɛna ur nettekka ara kan di lecɣal-nsen ifuḥen, ur zeddigen ara. Wagi d amacwar amezwaru i wakken Rebbi a ɣ-yerr d izedgan. Ma yella ur d-nfiɣ ara si ddunit, ad neqqim n ddunit s lewsex-nneɣ, s ilefḍen-nneɣ. Sidi Ṛebbi ilaq a ɣ-id-issufeɣ si ddunit i wakken a ɣ-ibeddel, i wakken a ɣ-yessizdig. Bulus yessexdem yiwet n tseddart n Lɛehd Aqdim, ad tt-naf di tebṛat Tis snat n Ikuruntiyen, ixef wis setta, taseddart sbeɛṭac, Deux Corinthiens chapitre six verset dix-sept. Taseddart-agi teqqar-d, Ɣef wayagi, mfaraqet d yimdanen-agi, beɛdet fell-asen, i d-yenna Sidi Ṛebbi. Ur ttnadit ara ayen iḥeṛṛmen, Nekk ad d-isreḥben yis-wen. Amin. Beɛɛu-d ɣef ayen imuɛeflen, ɣef ayen iḥermen, d tawlilt, iwakken ad neddu di tezdeg. C'est une condition, ccerṭ, iwakken ad neddu di tezdeg. Bulus inehhu-aɣ iwakken ad nebɛed ɣef wayen ur zdigen. s tilḥin-nneɣ n yal ass. Amin. Ilaq wid n ddunit, widak n ddunit, imdanen n ddunit, ad walin belli nxulef di lhedra-nneɣ, di tmuɣli-nneɣ, di leḥmala-nneɣ. M akken ad neɣtes ad netbeɛ Lmasiḥ, lorsqu'on décide de suivre Jésus, Nessebgan-d lebɣi-nneɣ, notre désir, ad nḥewwes s tezdeg, dɣa Ṛebbi ad ikemmel leqdic-is di tudert-nneɣ. Ad nɣer di tektabt n Ikurintiyen tis snat, ixef wis tlata, taṣeddart tis tlata, deux Corinthiens chapitre trois verset trois. Iban belli tabrat-agi yura-tt Lmasiḥ s yiman-is, mi wen-d-yebcer lexbar n lxir. Mačči s lmidad i tt-yura, lameɛna s Rruḥ n Yillu yeddren. Mačči ɣef teblaḍin n weẓru i tt-ijerred, lameɛna deg wulawen n yemdanen. Amin. Mi akken ad d-nini ad yettuqeddes yisem-ik, lmeɛna-s ad yettuqeddes anida? Di tudert-nneɣ. Si tẓallit-nni, aql-i qqareɣ i Sidi Ṛebbi, beddel-iyi i wakken ad d-sebgneɣ leqdasa-inek. Beddel ul-inu, beddel iqimimen-inu i wakken ad d-sebgneɣ leqdasa-inek. Amin. Ad wen-iniɣ ay atmaten, Ur nettẓalla ara taẓallit akk i ababat-nneɣ yellan d igenwan, ma yella neẓra ur neţţaǧa ara Sidi Ṛebbi a ɣ-ibeddel, ay axir ur ţ-neţẓalla ara. Ma la neẓẓal taẓallit-agi, aql-i umneɣ belli Sidi Ṛebbi, qebleɣ Sidi Ṛebbi a yi-ibeddel. Taẓallit-agi nezmer kan ad teffeɣ-d segmi n yiwen n umdan i yefkan tudert-is merra i Sidi Rebbi. Win iɛewwlen neɣ yextes iɛeddi Sidi ad yeḍfer lǧerrat n Lmasiḥ, ad yerfed amidag-is yal ass. Amin. Ihi a wen-iniɣ ay atmaten, Sidi Ṛebbi yebɣa ad yesseqdec s tudert-nneɣ, s telḥin-nneɣ n yal ass, i nezmer kan ad d-nesbeggen i yemdanen n ddunit belli Sidi Ṛebbi d amqeddes. Ihi Ṛebbi yessawal i yal yiwen. Amin. Ṛebbi ad ken-ibarek. Ǧǧaǧǧaɣ-ken di lehna n Lmasiḥ ɣer tayet tikkelt. Amin.